Mangwanani mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Ah, kusangana kwatiri kuita muchirongwa chedu chatinoongorora nhau dziri kuitika mumativi mana enyika yezimbabwe ah, nhasi tiri muguta reharare umo matiri kuda kuferefeta ah, nyaya ichangobva mukuitika muzuva ranhasi nyaya yasir wicknel chivhayo nanicolas zakariya vanozivikanwa ivo saSenior Lecturer vemimhanzi. Ah, takatarisa mumazuva apfuura. Anyway, tisati tapinda munhau dzedu, ah, regai titange takukurudzirai kuti kana muri vashanyi ah, pano pachannel, subscribe to this YouTube channel kana kuenda kunotitsvaga paFacebook page yedu yakanzi Kutapa Media INC. Ah, zvakare tiri kuti isusu eh, rambai muchisheya nekusubscribe nhau dzedu ah, kuti tirambe tichisimba tichienderera mberi iko zvino regai tipinde mune nyaya yedu yemuzuva ranhasi ah, tinoona kuti sewiknel chivhayo avo vanozivikanwa nemari munyika yezimbabwe eh, vari kunzi ivo vapa mota chipo chemotokari zvakare yerudzi rweToyota Fortuner ah, kuna Nicholas Zakaria Madzibaba. Ah, tikada kutarisa VaMadzibaba vanoratidza kuti muimbi ane unyanzvi uyo adzidzisa vaimbi vakasiyana-siyana munyaya dzemimhanzi idzodzi. Nicholas Zakaria atambidzwa mota namadzibaba mushure mekunge vamboita kakuchinjana chinjana mashoko pamashure apo pasocial media tinoona kuti nicholas sezvatakambotaura muatiku yedu kumashure uh, nicholas ane vhidhiyo raakabuda achitaurwa naye nemumwe uh, wevanogadzira motokari yake zvichiratidza kuti akanga atoriwo nedambudziko remotokari so vasewicknel izvi vakabva vazvitora sekunge uh, vari kukumbirwa motokari namadzibaba nicolas zakariya asi zvichakadaro tinoona kuti vasewicknel uh, vakabva varesponda pafacebook page yavo asi izvi zvakaratidza kuti vane kushora kwavari kuita munhu mukuru zvisina kutambirwa zvakanaka e, nevanhu vesocial media so zvichakadaro tinoona kuti vagara kudaro e, va vakapindurawo VaMadzibaba vachiratidza kuti vanozvininipisa uye nekukumbira ruregerero kana e, seWicknell vachinge vasina kunzwisisa ah, zvakanaka-naka izvo zvinotaurwa e, na zvaitaurwa e, naNicholas Zakaria so vanodze, vakadzosera mashoko ose aya e, vaine kuzvininipisa kuzvityora kukuru zvakaita izvo kuti nyika yeZimbabwe isoropodze zvakanga zvaitwa naWicknell Chivhayo. Zvino tinotarisa kuti VaChivhayo ah, nekuona kuti e, pane kakusoropodzwa semunhu anodawo kuzikanwa ari aine mukurumbira wekushandidzana zvakanaka nevanhu e, vakava vakasika ivo kugaya e, ndokubva vatengera nicolas madzibaba mota e, zvinotiratidza izvo kuti e, ba Nicholas Zakaria e, vakabva vatorangarirwawo nekuda kwenzira iyoyo kunyangwe zvazvo e, tinoona sekunge vakanga vasiri palist e, revanhu vanga vachipiwa motokari namadzibaba na, na, na wikineo chivhayo zvino tinoona kuti motikari yavatengerwa itoyota fortune Fortuna inoratidza kuti itsva itsva hadzisi dziya dzekubva eh, dzemubhero dzekubva kujapan iyi itsva sezvo iri kutaridzwa iyo kuti ine mutengo unoita ivo usd 85000 zvorevera kuti vanokwanisa kutenga dzimba ah, dzinokwana kuita idzo dzishanu kana tiri kutarisa tiri muchitungwiza munzvimbo yechitungwiza kana kuri kune dzimwewo nzvimbo vanokwanisa kutenga dzimba mbiri ah, nerudzi rwemotokari yavatengerwa Aiwa haa ngatitii kutenda uye zvakare ngatijoinei kupa makorokoto nekutemberera motokari yatengwa naNicola, yatengwa naWicknell Chivhayo for Nicholas Zakaria. Ah, zvino ah, tichakadaro ngatidzikei zvakare timbovongorora zviri kuitika ah, munyika yeZimbabwe e, munzvimbo dzakasiyana siyana. E, tinotarisa nyaya yamadzibaba e, Ishmael. Madzibaba Ishmael vanoratidza ivo kuti e, vakarambirwa bheiu musvondo rapfuura e, rekuti vatongwe vari panze e, izvo zvinoratidza kuti e, maitiro avo uye mhaka yavo inogona

0715317588 ndo nhare mbozha dzavo e zvakare tino kurudzira vanoda ku advertisa nekutapa media vanoda kusapota vanoda kupatna nesu kutapa media anc e eh, tinokukurudzirai kuti muuye e, eh, mupatne nesu sezvo tine mitengo yakaderera ne 10 dollars tinokwanisa kuku advertisira e, business rako pamasaisai, padandemutande, panzvimbo dzakasiyana siyana idzo dzatinokwanisa e, kukupa e, guarantee yemaresults uchinge waadvertiser nesu so toti isusu tisati tabva munhau dzedu muzuva ranhasi tinoramba tichingokukurudzirai kuti musubscribe please tokumbirawo kuti mubaye subscription button e, kuti nhau dzedu tirambe tichitapa e, nhau dzisina kutya uye nhau dzisina fiye uye nhau dzisina favor kana e, kusarudza. Takumbira e, mutibate e, titaure nemi uye zvakare kana muine nhau dzamunoda kuti dzizivikanwe neruzhinji rweZimbabwe pane zviri kuitika mativi mana ose enyika akasiyana siyana tapota